Aw le che bai ule kan lo review leh tura hi ruva tih maw gas stove a ni a a tha khawp mai a tuna mi hi gas stove hi chi hrang hrang brand hrang hrang kan sap lai tunah hian brand thar in tih ila ih kan rawn sap lai chhuak leh a kan nei leh a in hmuh theih ang hian a finishing ate engkim mai hi a tha in a mawi em em mai a ni maw hetah hian taffin glass an ni a hei tichuan in hei. Anmahni brand a a inziak pawh te chuan headline ISI certified na maw engkim mai India siam a ni a a inziak vek a ti chuan tlaiah hianin a safety tips te maw khatiang khan hindi leh ih sap tawngin an ziak bawk a ni tichuan hei a burner a hi tuna eng nge burner pangai kan hman ang chi maw brass burner ang chi a kua ang chi a khan hmang a tichuan hei a. Tray a te a steel tray te engkim mai hi ih a tha in a mawi em em mai a ni tichuan in a hnuai lam ah hi han en leh ila in hmuh theih ang hian hetah hian in hei a hnuai lam pang pawh hei insulation maw ih eh foil insulation ang kha a awm ta tichuan heta in a pipe line te a ke te engkim mai hi finishing ah hi a fel fai mawi hnai nalh sa em em mai a ni tih ila kan sawi sual awm lo e tichuan hei kut khing khat hian ka review a min hrethiam ula. Ih lehlam hianin kan han vun avang hian hei hi a inthlep duh em em mai a, in hmuh theih ang hianin hei hi a lan dan a ni a, an size a hi hei tlai inkara pawh hi a thuk a hi a zau tha a, tin hei a sir thlawk chu ang hi a awm lutuk hran lo va, chung lam aṭang hian kan han hmuh tir ang che, maw tichuan chung mi piah lamah hian hei hi an lan dan ang a chu a ni ta a. Hemi piah lamah hian han sawi belh duh ka nei a chu gas stove hrim hrima hi chu ka hriat sual loh chuan a special edition emaw eng emawni unique deuh bik a an siam ang chi ti mai la maw ang a awm lem lo nih chuan gas stove hrim hrim eng brand pawh ni se pigeon prestige maw wonder safe te hetah philips kan tih te maw sikri wala tuna kan sap lai mek ang chi te ruwa tih te maw tendem te khatiang khanin eng eng nge Sibiano, Tharmudor tih te brand hrang hrang a awm a ni. Duhthlan tur maw India mi leh Satan pawn maw Sunflare kan tih te Sunflame tih te pawh chi hrang hrang a awm ang. Heng gas stove hrim hrim hi inti ila siam dan chi khat an nei ta a ni. Chutah chuan hemi a thuk leh thuk inkara hi ii an zau zawnga hi inang tlangpui vek a, a inang lo. Ngai lo a niang chu maw? A in ang deuh vek ta a ni. Tichuanin a special edition eng emaw a zau zawk emaw a hlai zawk emaw a design dang deuh an awm te nih chuan thu hran a ni ta. Amaherawh chu a eng gal thi burner ah pawh eng gal chi emaw eng gal lo chi ang te a in zawn parh ang chi ah pawh hemi leh hemi inkar hi chu a in ang vek avang khanin ih enge a gas thuk lian leh lian lo ah khanin a gas thuk inkar a hi chu in len hlaih a in zau la zawng hi an in ang vek tho vang in buaina awm lo ta a ni amah erawh chu tuna mi kan sak lai hi hei a pangngai ang ho ang tawk vel a hi an ni ta amah erawh chu heng ho hian that na chu hetlai a sir thlawk chuang then khat ah chuan a sir hi a va thlawk chuang deuh hlek ta a ni ding hetlai ding leh vei leh a hnung lampang hi maw mahse tunah hi chuan hei thlawk chuang lutuk awm lo a mahse-- Gas thawk maw? Hun nuam tawk si khan teh fel at siin, a gas leh gas stove in kar a maw? Ih chep si lo khan a thlawk chuang vak a kha. Ih tlemin an paih deuh hlek a, chu chuanin ih hmun maw? Gas kan dahna tur hmun dawhkan, hmun nei zau lo tan emaw, tin hmun nei zau emaw zau lo tan pawh khanin hmun a awh lo ta kha khanin ih thil hun a ti awlsam a, a compact tha a, ih hman a ti awlsamin a ti remchang em em mai bawk a ni. Tichuan mahni ho hi toughen glass a nia, glass quality a pawh tha em em mai a, toughen glass a ni a, eight millimetre thickness a ni ka hria ka hria sual loh chuan maw heng ho hi. Tichuanin gas stove hi toughen glass hi chu an keh mai mai thei lo ta maw a hran pah a, tumaw i va chhu keh pawp te a nih lem loh chuanin tin tauh na ran leh eng emaw anga pawn keh mai mai lo tin sik leh sa maw ang chi gas chhuan leh eng emaw nia pawh khan chutiang in an puak keh tih hi kan lo sawi thin a thenkhat hian hetiang eng emaw ni an gas stove leh ah hian khatiang chi khatiang ah hi chuan a awm ve thei lo a ni taffin glass ho ah hi chuan maw chuvang chuanin heng ho hi chu an rin tlak em em mai a ni a tha in a mawi em em mai a ni tih khan han sawi tel duh a ni e.